Selâm aleykum, ürmetli teleseyirciler! Yayında Açıldım programması. Mında men, Meryem, ve menim dostum Aslan, musafirlerni davet etemiz, qavenen qarşılaymız. Ve lezzetli yemekler pişiremiz. Bugünki musafirimiz Hatice Mamut. Keçiñiz!

İsteysizmi? Elbette. Şu qaveni biz suvuq suvğa qoyıp, qaynatıp, öyle köpüçügini çıqarıp pişirerik, öyle bir lezetli, güzel qoqulı qave olur. Men suv ketireyim.
Tamam, buyurıñız. Ya ne farqı bar, sıcaq ya da suvuq? Qaveniñ dadı yahşı açıla eken, suvuq suvnı içine qoyıp da beraber qaynatsañ. Añladım.
Bu qadar yetermi?
Qaveni pişirgende biz eñ birinci filcannı köremiz ve oğa köre miqdarını ölçeymiz, suvnı miqdarını. Sizde nasıl filcançıqlar bar? Şimdi ketirerim.
Ya qave ne qadar kerek? Qave bizge filcançıqqa köre, mına, şimdi Meryem hanım bizge filcanların ketirse, oğa köre biz baqarıq. Qave taşçığınen ölçep qoyarıq. İşte böyle filcanlar. Böyle filcançıqqa biz tolusınen birer qave qaşığı qave seperik. Ondan soñ suvuq suvnı filcançıqnen ölçep üzerine tökerik. Keliñiz, yapayıq.
Buyurıñız, Meryem hanım. Üç qave qaşığı qave qoyarsıñız. Men qavenen çıqtım. Maşşalla, Aslan bey! Buyurıñız.
Eliñizde gazeta bar, bu nasıl gazeta? Bu, Aslan bey, bu Qırım gazeta, gazetası. O, Qırımda çıqa. O, gazet ana tilinde çıqa. Ve o gazetniñ içinde ayda bir kere balalar içün çoqraq degen saife bar. Men o gazetni sizge mahsus ketirdim ve köstermege isteyim. Qırımda balaçıqlar gazet içine öz şiirlerini, öz ikâyelerini, resimlerini yollaylar ve bu gazet bu balaçıqlarnı icadından parçalarnı tanıştıra. Qanı baqayım. Buyurıñız, Meryem hanım. Çoq balalar yazamı şiirler? Elbette, gazetimizge yıllar boyunca çoq balaçıqlar yazıp, endi belli, meşur adamlar olıp, özlerini bala icadından parçalarını köre bileler. Mında ise eñ meraqlısı, mına, mevsimlerge köre ya da başqa bir belli insanlarğa, meselâ, körüñiz, Amethan Sultan aqqında bir de bir ikâye yazğan bir qızçıq, İşte, balaçıqlar özleri oquylar, özleri yazalar. Mında meraqlı tez aytımlar, tapmacalar körmek mümkün. Siziñ de mına diqqatıñızğa onı ketirdim, baqarsıñız, belki özüñiz de meraqlanıp yazarsıñız, yollarsıñız, qısmet etse. Anda tapmaca barmı? Elbette, Meryem, bu yayında da tapmaca bar. Keliñiz, beraber çejeyiq. Keliñiz, mında mektepke barmağan balaçıqlarnıñ çağına köre tapmacalar bar. Meselâ, appaq qar qabarğan, yeşil yapraq körüngen, başında aq sesi oşay bardaqqa özü, nedir o? Nedir aceba?
Ağbardaq!
Keliñiz daa bir danesini oquyıq. Ava qıza, iriy qar, suvlar aqa, Bu? Bar.
Maşallah, Aslan bey! Qavemiz nalı nasıl eken? Baqıñız, pişemi?
Pek güzel, köpügi köterile ata. Amma köterilgen soñ daa bir usulı bar, Meryem hanım. Fılcançıqlarnıñ içine birer qaşıq köpüçüginden boşatamız. Ondan soñ daa bir kere Ocaq üstüne qoyıp, qave daa bir kere köterilgende, onı soñ qıycançıqlarğa qoyamız. Köpük nege kerek? Ana şu pek güzel suvaldir, çünki şu köpük qaveniñ qaymaçığıdır, özüniñ hususiy qaymaçığı. Gazeta eskem ya da yoq? Bu gazet eski, elbette, o gazetniñ endi yaşı otuzdan ziyade. O gazet qırımtatarlar Anavatanğa avdet olğanda, yani seksen doquz seneden çıqa başladı, Qırımda tiklenildi, o zaman Dostluq adınen adlandırılğan edi, ondan soñ Anavatan-Qırım adınen beraber adını deñiştirip Anavatan-Qırım Adınen beraber ale daa bugün yaşay ve adamlarını quvandıra. İnternet bar, televizor bar, telefon bar, ya gazeta nege kerek?
Pek yahşı suval berdiñ, Meryem hanım. Elbette, bugünki zamanda zemaneviy bu sen aytıp keçken gadjetler deymiz, ya, Beraber adamlar qullanıp çoq malümat ala bile, lâkin gazet ana til, iñ esası ana tilini inkişaf ettire, ögrete. Men kösterdim sizge, mına Çoqraq degen saifesinde balaçıqlar ana tilinde yazalar, iñ birinci, ögreneler, başqalarğa köstereler. Ve öyleliknen bu gazet Milletimizge ana tilini em aşlay, em köstere, em bütün malümatnı ana tilinde almağa yardım ete. Añladıq.
Baqıñız, Meryem hanım, ğaliba bizim qavemiz pişi yata ve köpü çibi köterildi, qaçmasın dep, biz şimdi onı mümkün olsa filcanlarğa boşatayıq. Yardım eteyimmi sizge? Ebet. Ana endi kene qoyamız ve daa bir kere köterilgenini bekleymiz. Böyle usulnen nasıl köyde pişireler? Aynı biz pişirgen kibi pişireler. Ocaqlarğa qoyalar, asalar cezvelerini, ondan soñ qoyalar sepeler içine qaveni, üzerine miqdarı qadar, hatırlatam, suvnı. Tökeler ve qaynağannı bekleyler. Birinci köpükün kötereler, qoyalar fülcançıqlarğa, ondan soñ daa bir kere ocaqqa asıp, köterilgenini bekleyler ve boşatalar fülcanlarğa. Siz künde qaç kere içesiz? Men qaveni künde eki kere içim, saba ve saat beşlerde. Men bitam, qarıbabam öyle ma ögrettiler ve men ale daa bugün böyle qaidenen yaşayım, künde eki kere qave içmekni. Sizce qave zararlımı? Mence qave zararlı degil. Men rahmetli bitam, qarıbabam maña qaveni üç yaşından qoya başladılar. Elbette, o bugünki kibi qavemiz degil. O qaveni Yarığa yarı sütnen qarıştırıp, şekerçiqin içine qoyıp, mağa sabalıq bere ediler. Onen men büyüdim, östüm. Soñ, ösken soñ, elbette, qara qaveniñ dadını da ögrendim. Amma biz, millet olaraq, qaveni qaymaqnen içemiz. Sütte pişken qaymaçıqlarnı üstünden alamız da ve qaveni üzerine qoyamız, yaraştırıp. Bizde qaymaq bar. Siz ne qadar qoyasız? İşte birer
qave qaşıçığı qoyamız.
Buyurıñız. Sağ oluñız. Nasıl mezetli qave pişirdiñiz, Meryem hanım! Maşşalla elleriñizge!
Qave daim sıcaq ve tatlı mezetli ömüriñiz olsun! Sağ olunız!
Aslan, sen de begendiñmi? Ee. Maşşalla!
Ya özü ellerinen çekti de bu güzel qaveni? Ebet.
Bugün ne pişireceğimiz, Hatice hanım? Keliñiz, biz bugün qırımtatar milliy yemeklerinden qırımtatar pilâvı pişireyik. O plâv bem-beyaz çık, o plâv duvalarda, evde pişirile ve pek insanğa yaray, faydalı. Biz de onı beraber pişirip, epimiz ögrenirik. Plâv içün ne kerek? Bizim pilâvımız içün pürniç ve sarı kişmiş kerek, qurutılğan yüzüm yani. Sarı yağ kerek, suv kerek, ocaq kerek, tava kerek. Toqtañız, pilâv içün havuç kerekmeymi? Yoq, Meryem hanım, pilâv içün bizge havuç kerekmey, çünki biz, aytqanımız kibi, qırımtatar milliy pilâvı pişirecemiz, o havuçsız ola. Kmerde oña qoşalar qıyma, lezetli cı ola, yürek tuta. Amma biz bugün pişirecemiz sadece pırnıçnen ve sarı kişmişnen qurutılğan üzümnen. Pek meraqlı, ögretniz bizni. Aytıñız, tavanı çıqarayıq. Gazetanı çetke alayıq, kirlenmesin. Men tavan ketireyim. Buyurıñız.
Hatice hanım, siz nennen oğraşasıñız şındık? Men şimdi nefaqacı, yani pensioner olıp çalışam. Meni torunçıqlarım bar. Men Kiyevge kelem, Kiyevde olarnen oynayım, olar mında yaşaylar ana-babalarınen. Ne qadar torunuñız bar? Meni eki torunım bar, olar qızçıqlar, olar eki yaşnı toldurdılar. Olarnen oynamağa, beraber olmağa pek sevem. Maşalâ, ya adları nedir? Menim büyük torunçuğım adı Adile, küçügi ise Amel. Birisi qap-qara saççıqları, birisiñki bem-beyaz. Nasıl oyunlarnı oynaysız? Olar ifaçı qayttım da, eki yaşında bala ne oynay? Armançıq, armançıq, içi tolu tavşançıq, bir birimizin quvalap, işte, tya, qana Amel, qana Adile, mına, dep betçiklerin köstereler ve çıqalar, mında, dep, işte, balalar meydançıqqa çıqıp oynaymız. Keliñiz, pişirmege başlap laf eteyik. Keliñiz, asıñız tavanı ocaqqa da yaqıñız ocaqnı. Endi ise pırnıçnı yuvmağa kerek. Men yuvularım.
Buyur.
Men ne yapayım? A sen bu kişmişni yuvıp ber. Sağ ol, Meryem hanım. Endi mağa sarı yağ kerek. Mına, buyurıñız.
Sağ ol.
Bu yemekni ne vaqıt pişireler? Bu yemekni insan istegen vaqında pişirip aşay bile. Meselâ, saba qavaltığa. O yemek pek yahşı Duvalarğa işletile, amma duvalarğa pişirgende oña qıyma da qoşalar. Ekinci yemek kibi onı teklif eteler insanlarğa. Pek lezzetli ola. Sen asıl pirinç sevesiñmi? Ebet, sevem.
Maşallah. Ya sen?
Men de sevem.
Endi tavamıznı ocaqqa qoyayıq. Ocaqnı ateşi, arareti qararnen orta qarar olsun ve kerekli miqdarda yağın kesip qoyayıq. Men bellesem, mına bu qadar yağ bizge yeter. Ya siz nasıl yemekni sevesiz? Men iñ sevimli yemeklerim bu köbete. Sizde evde kim pişire? Evde yemeklerin bizde men pişirem, a ömür arqadaşım maña yardım ete. Yemek pişirmege kim ögretti sizge? Maña yemek pişirmekni Bitam ögretti. Meni babam ve anam pek yahşı yemek pişire ediler. Amma, balalar, tahtadan yasalğan bir küreçik barmı, biz yağnı bu tavanı içinde yahşı etip sürmek ve qarıştırmaq. Ebet, bar.
Endi baqıñız, mına, bizim yağımız daa buz bütünley erimegende, biz onı içine pırnıçnı boşatamız. Endi, Meryem hanım, mümkün olsa, siz ateşni köteriñiz, endi yedigi qoyuñız, meselâ. Yanmazmı?
O yanmaz, birinciden. Ve ekinciden, bizge pirinçni qurutma kerek, amma qurutmağa kerek yağnen beraber pirinç özüne çekecek yağnı.
Hatice hanım, siz nasıl köylüsiz?
Baqıñız, Aslan bey, meni babam Çotqara köyünde doğdı. O, Bağçısaraydan bir, bilmem, yigirmi kilometrdir uzaqlığı. Meni anam ise Taşkentte doğdı. Onı milleti yarı rus, yarı özbek. O içün men qanımda bir üç qan bardır, tahminen. Babam ise Bağçısaraylı sayıla, Çotkaralı sayıla, lâkin meni qarvabam Duvanköylü, babamnıñ babası. Öyleliknen tamırlarım Bağçısaraylı, Köylü desem ola bile. Ya sen babañ qayda? Men Qırımda. Maşalla!
Ya sen bilesiñ oñ tamırları qaydan, qaysı köylerden? Yoq, bilmeyim.
Ögrenirsiñ olmasa kelecek yayınlarğa, tamammı? O meraqlı bir malümat, balaçıqlar. Ögrenmek kerekler, qaysı köylerden olarnıñ bitaqar babaları.
Qırımnıñ nasıl yevlerini sevesiz? Men yalını sevem, deñizni. Men dağlar, dağlarnı sevem, ebette, Bağçasaraynı sevem. Yaşağan yerim, Aqmeçit, o yerini de pek sevem. Endi, balaçıqlar, bu pırnıçnıñ üzerine qaynağan suv qoymaq kerek. Kim alıp berer qaynağan suvnı? Men alıp bererim. Sağ ol, Meryem hanım. Endi biz bu pırnıçnıñ üstüne pırnıç baqıñız, berrak tüste oldı, açıq ve bunen beraber özüniñ azırlığını bildire. Biz onıñ üzerine suv qoyamız. Suvnı da çoq qoymaymız, biraz qapatacaq üzerini.
Ne qadar pişmesi kerek? Endi biz onıñ üzerine Kişmişni sepip bıraqıp qoysaq, mına böyle etip dağıtsaq, a bule tekaran da tuz qoşsaq, dadını ketirmek içün, ve Meryem hanım, siz ateşni yavaşlatasıñız tekaran, meselâ, beşke, öyle de pişip turacaq, lâkin Onı üstüne qapaq qoymaq kerek. Alıp beresizmi? Ebet, betirerim. Ne qadar daqqa pişircem?
Pirniç suvı bitkenine daa tekaran turacaq, amma pek alçaq ateşte. Siz kim olıp çalışaydıñız? Men adliyeci, men avukatlıq yapıp. Yurdım ömürimde insanların aqların qorçalap yurdım, öyle bir iş, advokat deyile rusça. Advokat olmaq içün ne yapmaq kerek? Birinciden aliy tasil almaq kerek, mektepte yahşı oqup, yahşı baalar alıp, soñ universitetke kirip, uquq fakultetine, anda tasil alıp, soñ barıp daa bir kere imtian bermek kerek, yani mahsus advokatlıq içün. Öyle bir şeadetname berile ve insan advokatlıqqa keçe bile, öz bürosını qura bile ya da başqalarğa qoşulıp çalışa bile. Ya sen kim olmaq isteysiñ, qızım? Men de bilmeyim.
Olmasa sen daa ögüñde öyle bir seçimler bar, qarar almaq. Ya sen kim olmaq isteysiñ? Men isteyem hirurg olmağa. Maşallah, pek güzel zenattır. Alla sağa. Qısmet etsin, yahşı-yahşı oqup da, öz istegiñ kerçekleştirmege. Siz mektepte yahşı oquy ediñiz? Men mektepte, ebet, alâcı olıp oquy edim. Amma, kerçek aytayım sağa, çoq istegimnen degil, men anam ocapçı edi, soñ mektep müdiri, ve mağa olmay edi yaramay baalar almağa. Darılaydımı anañız? Elbette, ya o başqa balaçıqlardan nasıl talap etsin? Oquñız yahşı dep oğa ayta bile ediler, ya señ qızıñ nasıl oquy, yaramay oquy da, o içün men mecbur edim yahşı oqumağa. Nasıl kitaplar oqumağa seve ediñiz?
Men balalıqta Pek sevi edim. Öyle bir yazıcı bar edi, Anatoliy Aleksin, Moj brat igrayet na klarnete degen öyle bir kitap bar edi. O kitapnı pek sevi edim. Meryem hanım, sen bizge ateşin yavaşlata bilesinim?
Beşke ya da dörtke. Baqmız, balalar, endi suvu bitti. Endi pirni çözüme çekti bütün suvnı. Biz endi onı qapaçıan qapatıp, bekleymiz. Yavaş ateşçikte o özüne kelip turar.
Bizge ne oqumağa tavsiye eter ediñiz?
Ne de güzel bir sual. Daa bir sual bereyim sizge qarşılıq. Siz qaç yaşındasıñız? Menim bir yaşında. Maşallah, menimce bu, bu çağıñızda endi mümkün keçmege Fazil İskanber degen yazıcı bar. O abhaz, abhaz milletinden, işte, sovet yazıcısı. Onı Priklüçeniye malçika Çika, Sozvezdiye Kozlotura, Ve Sandro iz çigemi, amma bu biraz büyükçe insanlar içün öyle kitap. Amma men bellesem, menimce, Priklüçeniye malçika Çika pek mına şimdiki yaşıña, adamlarnen munasebetiñe, böyle bir, Neler nazar etseñ, yani nablüdeniyalarıña kelişikli ve añlayışlıdır, meraqlı olur, onı tevsiye eter edim.
Sağ olıñız, mutlaqa oqurım. Ya, Arslan bey, sen ne oqumağa sevesiñ, nasıl kitaplar? Men oqumağa sevmeyim. Sevmeysiñ.
Ya sen ögren, ya Jul Vern, ya başqaları öyle bir ziyaretlernen, öyle bir meraqlı bir maceralarnen bağlı öyle bir kitaplar bar, oğlançıqlar seve tura. Ya da sen elektron oyunlarnen internette oynamağa sevesmi? E, sevem.
Ana, o da kerek. O da endi bugünki künniñ ketişatıdır. Ya siz balalıqta ne oynaydınız? Biz balalıqta azbarda İşte, azbar oyunları bar edi, klasiki dey edik, mına, bilesiñiz, e, böyle çizila edi kvadratlar, biz galka degen öyle bir taş çupun ala edik, onı itep, itep ayağımıznen bir sınıftan bir sınıfqa keçe edik, klassi dey edik. Soñ topnen çoq oyunlar bar edi. Men daa yufaq olğanda, bizde qırımtatar oyunlarından eñ meşurı beş taş edi. Amma beş taş, men añlağanıma köre, O, asıl da, Asiyada da. Biz Özbekistanda yaşadıq, men anda doğdım. Özbekler de pek seve edi. O beş taşçıq, olar episi bir şekilde, tögeleçik, ve balaçıqları oların alıp köterip atalar, soñ abule etip tutalar, soñ qollarını çeşit türlü şekilde etip o taşçıqlarını sekirttirip-sekirttirip keçireler. Pek meraqlı oyunlar. Cambul bar edi, bir qaç taşlarnıñ üstüne. İñ yufaçığını qoyıp, soñ balaban tayaqlarınen olarnı atıp, çeşit türlü yerlerge yerleştirmek kerek edi. İşte, saqlanıp cüre edik, bir-birimizni tutıp yüre edik, yaqalap. Öyle bir oyunlarımız bar edi. Ayvanlarnen oynay ediñiz? Elbette, men, köpeçigim de bar edi balalıqta, muşçığım da bar edi. Olar, niyçündir, episi qara tüste edi. İşte, öyle rast kelgen edi. Adlarını hatırlaysıñızmı? Hatırlayım, ebette. Köpeçigiñ adı Rika edi, mışıq ise Qaraca edi. Şimdi ayvanlarıñız evde barmı? Şimdi, yazıq ki, yoq. Bultır menim köpeçigim öldi, hastalandı. Men pek sevem yufaq, böyle baboçka cinsi köpeçikler bar. Olar pek. Yañğıravıqlı sesi bar, baqırıp cüre işte, birev, yat adamlar keçkende. Amma ölip ketti. Mışıq yoq daa, biz yañı evde yaşaymız, o içün daa almadıq yañı mışçıq. Pırnıçımız pişemi aceba? Keliñiz baqayıq, biz daa bir kere onı üstüni neteyik, qarıştırayıq. Onı pek yaman qarıştırmağa olmay, o dağınıqlı olmaq kerek de. Amma tübüde yanmamaq kerek. Menimce, endi Meryem hanım tübüni söndürmege kerek, çünki pırnıç da kerekli qadar suvunı, yağını çekti, kişmiş de yumşadı. Endi bir qaç daqqadan biz onı tabaqlarımızğa boşatıp, dadını baqmağa keçerik, qısmet etse. Men blits teklif etem. Ya, o da ne ya?
Keliñiz baqayıq. Tamam.
Qave, çay?
Qave.
Yantıq, çuburek. Yantıq.
Multfilm, serial. Multfilm.
Mantı, sarma. Sarma. Qara, beyaz.
Beyaz.
Ev ya da kvartira. Ev.
McDonald's, KFC. KFC.
Qaytarma ya da caz. Ekisi de.
İşlemek, raatlamaq. Raatlanmaq.
Köpek, mışıq. Ekisi de.
Gemi, uçaq.
Uçaq, uçaq, uçaq.
Yeşil, qırmızı.
Yeşil.
Et, şorba. Şorba.
Tarih, esap. Tarih, tarih, tarih.
Bağçasaray ya da Kefe. Bağçasaray.
Harasovbazar ya da Eski Qırım. Ekisi de.
Siz Qırımnı pek sevesiz, köremiz. Pek sevem.
Blitz betti.
Pırnıçımız piştimi? Elbette pişkendir.
Endi dadına baqmaq sizge teklif etem. Buyurıñız. Nasıl güzel qoquy! Men de pek açıldım. Şimdi baqarsıñız. O sarı yağım dadı pırnıçke pek yaraşır. Bu yemekni istegen vaqtında aşay bilesiñiz. O yemek isteseñiz küftelerge, çeşit türlü et qızartmalarına ilâve olaraq pek-pek yaman yaraşa. Amma özü de bir şeysiz sabalıq qavaltığa pek de kelişe. Buyurıñız,
Siz de buyurıñız. Hımm, pek lezzetli. Pek lezzetli oldı, e?
Eee.
Çoq sağ oluñız, pek begendiq. Siz de sağ oluñız.
Öyle yardımcılarnen beraber, elbette, çeşit türlü yemekler yapmaq mümkün. Kelgeniñiz içün çoq sağ olunız. Siz de sağ olunız, balaçıqlar. Aç oldum programımız soñuna keldi. Studiyamızda Hatice hanun Mamut oldı. Sağ oluñız.